Pazvirongwa zvese zvakanetsa paZBC TV hapana asingazivi Mvenge Mvenge Ezom Gido. Pavashamarari vese vakanetsa paZBC TV hapana asingazive murume ainzi Eric Knight. Every Thursday na 7:30 taitoziva kuti kana usina kugeza musiwo wawo nemvenge mvenge ndevana vaita nhangemutange kumhanyidzana kuti vakwanise kuzoonawo mvenge-mvenge Ezomgidho. Nhasi tichange tichitaura nezvevarume vakanetsa paEzomgidho mvenge-mvenge vaimbi vakaita kuti chirongwa ichi chiite mbiri. Yakange isiri mvenge-mvenge Ezomgidho kana pakasaridzwa musambo werhumba wainetsa makore iwawo tikada kutarisa kunana 97, 98, 99 tichienda 2001 kunosvika kunana 2004 taitoziva kuti pakasaridzwa Sisi vainzi Yondo Sister taitoziva kutoti aiwa mbenge mbenge inenge isinganakidze sisi avava vaipfeka dzimwe nhumbi dzaiita kuti vanhu vaone kuti right pari kuitwa zvemumhanzi panapa awe rumba vazhinji vaifarira rumba vanoziva sisi vainzi ayondo sister kana kuti mama vainzi yondo sister tikatasa ipapo parumba again paiti pakasaridzwa kanda bongo man taitoziva kutoti aiwa nhasi mvenge mvenge yaka isinganakidzi yanga isiri that interesting Tichidzokera tichienda pavaimbi vemuno muZimbabwe tinoona kuti e, paiti pakasaridzwa e, Leonard Shakata e, nziyo yake yatinonyanyorememba yainzi upenyu mutoro yaive nekavhidhiyo kamwe so kekuti vaiti vakavhura nenge zibhini here kana kuti zibhasiketi paibva paonekwa nyoka and then madenses airohwa namukoma Shakata munonyatsoona kutoti ayewa anga ari pamhando yepamusorosoro zvaiita kuti ezomugidho inakidze kuona tichitarisa futi paive nevarume vainzi rnk african sounds rnk african sounds aiwaka e, eh, ndopainetsa nziyo dzana tina paya ende taiona kuti mavideos aiburwa panguva iyoyo vakomana vachirova zvimadhanzi vachitamba kwete zvekutamba zvainakidza paezomgido ende zvaiita kuti purogiramu iyoyo inakidze Dziripowo nziyo dzaibhohwa vechidiki panguva iyoyo dzekuti dzaiti dzikaridzwawo again tainyatsoona kuti a ah, vakomana kadei yangodarika yaenda veduwe. E, tikada kutarisa pane vaimbi vainzi vana salifiketa vaive vaimbi vekunze a ah, vaimbi vavovo mumanzi wavo taisingaunzwisisi panguva iyoyo tainyanyonzwisisa wedu museve saka taizoti kana vakaridzwa vana salifiketa ivavo avo ndopawakubuda uchinotsvagawo mvura ndopawakubuda but ukazonzwa nziyo dzaunenge uchifarira wodzoka uchimhanya tikada kutarisa futi patime iyoyoyo pane vaimbi vanga vakaita sana admire kasenga e, i think paive nesong yainakidza yainzi anti roda nemuchato watobias ende nziyo idzodzo dzaitoti dzikaridzwa taitouya tichimhanya tichidzoka patv kuti chimhanyidzana kuti tinzwe kuti Nhasi chii chiri kuitika? Nziyo iyi e, sei isina kurira kusvika painonzi yaguma? Pane kwainzi kusong yaguma kanti yapika, pane pakunyatsonakidza magitari. Ipapo po taidzoka tichimhanya paTV tikatarisa futi pane vaimbi vainetsa vana masha munhu mumwe tikatarisa kuti pane vaimbi vainetsa vana leonard dembo pane vaimbi vainetsa vana safirio madzikatire pane vaimbi vainetsa vana eh, Thomas Mapfumo eh, pane vaimbi vainetsa futi patime iyoyoyo vana Oliver Mutukudzi. Tinonyatsoona kutoti chaiita kuti mvenge mvenge kana kuti Zimbabwe inakidze inyaya yekuti zvekwedu kwekuno kuZimbabwe ndizvo zvainyanya kurira ah, pamatelevision kana kuti pamaredhiyo edu ende mumanzi waivepo panguva iyoyo wanga uri mumhanzi wemhando yepamusorosoro, mumhanzi waiterereka nyangwe wakagara nemhuri. Mazuva ano zvasiyana, dzimwe dzenziyo dzikatanga kuridzwa unoshaya pekupinda ende dzimwe dzimwe nziyo dzikatanga kuridzwa nyangwe uri mukombi unoshaya pekupinda ende ukatarisa patime iyoyo pamvenge mvenge ezomugidho Taizoti kana yava time yekupa break ipai paya pavanombo breaker potanga kuiswa tuma advert ende tuma advert itototwo twaitonakidza ende vazhinji taitotuziva word for word. Tikada kutarisa advert ye Sunjam yainyanyoridzwa kana pachiitwa eh, ezomgidho ndofunga vazhinji vachiona tikada kuimba tinotokaziva kauyu noda jam chaiyo toda jam inonaka vazhinji munoiziva that um, advert yakanetsa patime painetsa ezomgido tikada tarisawo futi patime iyoyo painetsa baba mashakada baba mashakada ndopanga pachinetsa nziyo dzavo vana samsoni ende tinonyatsoona kutoti futi paipisa ende painakidza pamvenge mvenge ezomugidho ende kazhinji kachona paizomboitwa tumwe tumainterviews paidanwa vaimbi vachiuya vachitaura eh, paezimgido tichinzwa nhoroondo yavo and tikada kutarisa futi paive nababa apo matavire vachinetsa pataimu iyoyo zvekuti eh, mavideos avo aitinakidza bcause baba vatavire vaive netumwe tumadance so twainakidza and kazhinji kachona pairidzwa paizomukidhu pairidzwa mamwe malive shows avakaita baba matavire tichifamba ipapo tinoona kuti pane vamwe vaimbi vakanetsa zvisingaiti vaibva kunzvimbo yebulawayo tikada kutarisa vana sandra ndebele e, ndopavairova tumwe tumadance vachinzi vana sandi tikada kutarisa song yemwe yasandra ndebele yandonyanyo remember yainzi malaika e, nziyo iyoyo yainakidza zvisingaiti zvaidakadza tikada kutarisa futi pavaimbi vaive kubulawayo pataimi iyoyoyo Tinoona kuti paive nesisi vainzi Bieta Mangeta. Sisi Bieta Mangeta vaimbodanana neumwe aive mutambi webhora kana kuti vakamboroorana neumwe mutambi webhora ainzi Lendi Gwata. Asi patime iyoyoyo vakaridza nziyo yainzi Hello and yakatora nguva zhinji iri pa Ezomgido ichinetsa ichirira zvisingaiti. Tikada kutarisa futi pavaimbi vaive vechimhanje mhanje panguva iyoyo pane group rainzi slice raiti rikasaridzwa futi group iro rainzi slice vanhu vaitoziva kutoti aiwa nhasi hapana kuridzwa nziyo dzechimanje manje dzinonakidza ende paivewo futi nevaimbi vaigona kuimba patime iyoyo vana innocent utsi wegota vaiimba nziyo dzechimanje manje ende patime iyoyoyo painyanya kupushwa local content and vazhinji vaimbi vemuzimbabwe vaive vachizivikanwa vane mukurumbira unofamba uchienda mberi tikada kutarisa futi again vave nevaimbi vakawanda vamwe vatisingakwanisi kudoma nemazita nekuti vamwe vachona vakazotisiya zvakatishungurudza neimwe nzira isingaiti but tikada kutarisa futi e, pakanetsa nziyo yababa e, simon chimpetu yainzi dzandipedza mafuta vazhinji ndofunga kuti munoziva vhidhiyo rachona e, raive nekamwe kamufesi so kana kakapfeka kashoti kasina tisheti kasina chii kaiti kakapinda mumba kabva katanga kutsvaga musikana kana kuti mudzimai wacho muhodhiropu kobvura muhodhiropu kobvura mapoto kachidiiko nziyo iyoyo yaitinakidza zvisingaiti ende tikada kutarisa kuti dziyo dzakawanda dzakanetsa patime iyoyo paezongido zvaiita kuti purogiramu iyi ive more interesting vazhinji vachona kana muchiri kuremember purogiramu iyi yaiwanzoita ma30 minutes uh, to one hour eh, asi tiri muremba kuti yakatanga iri 30 minutes ende vanhu vakazoadvocate vachinyora tsamba kuzbc vachiti aiwa purogiramu iyi muri kuita kanguva kadiki diki stereki madii mambowedzera time kuti program iyi iendere mberi ende zvirambe zvichinakidza ende takanyatsoona kutoti vanhu vezbc sevanhu vanoteerera sevanhu vanonzwisisa vakabva vapa vanhu mukana wekuti program iyoyo irambe ichiwedzerwa maminutes ichienderera mberi Vamwe vaimbi tinovaziva vakanetsa patime iyoyo tikatarisa vana Paul Mpofu, video iri Murambinda vazhinji vanoriziva kuti aiwa mukomana anga akagadzika chimoko pabhasikoro kuback seat rebhasikoro baba vachirova bhasikoro zvemhando yepamusorosoro. Eh, tikada kutoso kutarisa nziyo yaSolomon Scuza vanolila asi yakazoitwa video uh, nachase scuza vanolila vachiita vhidhiyo yavo neiyasa vazhinji futi ndoiziva nende nziyo iyoyo yaiti ikasarira pazbc tv mvenge mvenge zomugidho taitoziva kutoti aiwa kanhasi mvenge mvenge yanga isinganakidzi pashaikwa sei achesikuza tikada kutarisa futi eh, dzimwe nziyo dzakanyanyaonetsa panguva iyoyoyo inziyo dzababa charamba eh, song yainyanya kutinakidza ipapo yainzi mhinduro iripo eh, painyanyotaugwa vhidhiyo yatina munoiziva imimi yainetsa zvisingaiti vhidhiyo yavakashutira mugomo so e, vachiimba achinzi nyarara kuchema mukoma kani tese tichitaura ndinoziva kuti hapana asina mbobvira atamba idya bhanana haiwa idya bhanana yainakidza zvisingaiti ende tese tinoziva kutoti song iyoyo yakanetsa and also hatingatauri tisina kutaura baba tongai moyo baba tongai moyo vakanetsa pazbc tv ende nziyo yandonyanyofarira yakanyanya kunetsa pataimu iyoyo pachiri nana eric night yainzi izvoni hurungudo hurungudo handipa manyawi pane vamwe varume ndinozvirova that song futi yakanetsa ende vhidhiyo yachona vazhinji munoiziva baba Eh, tongai moyo vakarova serious baba ndopainzi tongai moyo anotamba nemaoko and also tisingakanganwi murume ainzi somandla ndebele somandla ndebele again nziyo yakanyanyonetsa futi ndo yaakaimba natongai moyo eh, nziyo iyoyo inonzi masimba amwari yakanetsa zvisingaiti paezomgido zvinotyisa tikaona futi kuti pane imwe song inonzi awa matuka yaive yagift amuli hanzi ah, iyo yakanetsa yakarira zvisingaiti apa zbc tv and tinoziva kuti ezomugido eh, yakanetsa and this is one of the few programs ah, dzinonyanya kurimuimbwa nevazhinji eh, dzakanetsa pazbc tv ndeipi imwe yenziyo yakanetsa yaunofarira yaunofungidzira kuti tasiya yaiita kuti zbc tv ezomgido inakidze manakidziro ayakatiita ayakaita kuti eh, childhood yedu inge ichinakidza kusvika zuva ranhasi zvekuti tikadzokera kumashure tikarememba zvakaitika kumashure